ng'ama koro nigi lwete hach ka joma chon ni wacho ni you can begin the love from humble ground uchake par inindo kata mana ubedo kata mana e dier ot ma be gima nyalo timore sani ok nyal timore sani ang'o momiyo ok nyal timore sani awuoyo love love mm. we mwandu love yani yani yeah. yani un ladies why ang'o momiyo mwandu miyo pek malo love to love e msingi mar dak Ang'amo ni chaka chaka gi ng'ato, udonguru adonga mos kode, muchop kode level moro maber. Hmm? Ang'o matimu? Mm -mm. Eh.
Number one thing is uh, okwa bichamo love no. eh, ok obi chamo love. Ikuni love ok cham. Ah, mm. Ng'ato nyalo bet ni ohera, mm. ohera malich to onge gimoro kata monyalo okonya kata loso na wiya yani mikono tupu ailambu ah, ah, mm. mikono tupu ailambu okay. mano tatamora koro mm. konyal maintain wini kama okonya rwaka maber okonya mi hmm? lipstick mm. moko matin kama iwir ah, ah. Mm. Eh, kaka ilosori ma smart ni okonyal maintain mano koro love ok donji okay koro between mwandu gi love mm. in kaka nyako kata ladies ang'o momiyo pek Pesa, mwandu. Mwandu. Mwandu. Mwandu. Mm -hmm. Mwandu koso love. Mwandu.
Okay, itemo wacho ni dichuo ma onge gi gari, dichuo ma ok focus, dichuo ma lazy, omanjo nyiri ma lazy wetene. Um, eh, no tata me soba kiko nyombi. Uh, uh, mm. Okate mwacho kama. Eh, no? mm? eh. Uh, gima temo wacho ni en niya um, e, ka in gi mwandu yes. to kata ok aheri tabo force love no hmm? Eh, tera ne musi wacho ni kopo ni an gi chung eh, an gi cheda yani lweta yudo loaded awinjo kesongo hmm. yani ka an gi mwandu to love donjo automatically donjo to ka an gi love to mwandu ok nyal donjo automatically ah, ah, mano to koro love okay koro koro koro penji koro eh. iwacho ni mwandu e mitoke mesa hmm. to love tok toke mesa ang'o mamiyo ji dak kamoro achiel eh, between love gi mwandu bende love nyalo unyalo bound together gi love ni ma chieng' moro uyud mwandu Ingeni mano to koro onge assurance.
Yaani nyaka wabet, nyaka wang'ad ah, ah, bet. Eh, mano to onge assurance ni ah, chieng' moro ibo bedo gi mwandu. Mm, mm. Tambo kada bedo ni ati ni arito ni eh, kora na bedo ni arito ni chieng' moro wabo bedo gi mwandu. Ni no era kanyo chieng' moro bedo gi mwandu. Awuotho chieng' ni.
Eh, ka mwanda, ka le. Ini wuotho e chieng' jomoko ma mi left. ni koro mm. uh, ket for example ni awe ja v8 mm -hmm. adhi ne janini mm. kata ja apiko mm. nikech ni ohera mm. ah, ah. mm. mano ok nyal timore now purity mm.
seche ma ja v8 mi dhi ire ni mm. obiro chungo ni v8 no kanyo e dhot mm. kinindo Kichiew tigo wang'i viet, toduogo kiny. Kiny tiende niya, obudho oko mobedo oko moduogo tok saa auchiel mano ing'e ni ng'ama oduogo kiny mm. ng'ani be pod viet ne cha konyi be pod mwandu cha ichiemo frij opong' fine mm. viet ni oko fine kodwa dhi riru to viet nitiere fine lakini mondo mi oninde kata mana e odi ka mondo mi oconcentrate ka odich e simbeni ma mondo mi iyud kata mana tension mare it's not easy than jachan ma tukulu ana kitu ana chochote kuwuok to kata mana piko mudhigo onge ukwa mana left biwuotho gi tiu kamwanda lakini obede bathi 24/7 uni mane nyamama hai eni bathi is that not love mm -mm. Mm -mm.
an kata koro ohero ni obed e simbe 24/7 mano koro ok obadha yani you, you mean you can see that ah ah bora ni anyalo dak e maisha manya madwaro yani ngima tin idak ma tin to mit eh tin to mit hmm? yani mondo maintain dendi ni en mana pesa na eh nyaka jipanga maber gufuku na wako fuku na nyap Nyaka rwakra maber. Awinji, mm? awinji.
Nyaka los wiya maber. Uh -huh, eh? uh -huh. Okada wuotho e chieng', alokra rateng', kaka uh-huh. sani aja berni. Uh -huh. eh? Okay, uh -huh. indeed you are smart. eh, mm?
to koro ng'ama onge gi nini no. Mm. Kata koro awachi ni, awachi ni ng'ano ok mi attention madwaro. Yes. Anyalo manyo ng'ama ohera nini outside that. Oh. Ehe. Koro ma an tichamo mwanduna Mm. lakini koro hera tidhi manyo kata mana jadhier moro Eh. oh now i get you oh now i get ladies okay koro an to hera an to mwanduna ng'ama idakgo ma meja miketo mbeleni en to mwandune lakini hera inyalo manyo kamoro Eh, to be ok ibi ng'eyo ni ok aheri. Oh. Ne ahero mana mwandu. you mean ladies can assume Yeah, you can assume.

Uh, ok ni kata ni wadhi kumoro mondo walal pachi ah. Mm, ah. Mm. Ah.
Nitie mana ok udhi alego. Ah, ah. Nitie nitie hera ma bonyisi anyisa lakini hera no to ben mana fake. Ah.
yani medo wango ya yani nitie mu ya chono mana gimalo eh. munda filter ne chuo banda chiel chuo mm. pach gi thin mm. ma kikelo ne matis kama to film mana ni ere eh, be inena comfortable kabisa kwanza man off fall pio mm?